Anuanom ne adɔfo yɛ mo dehyeɛ, mo somfo, mo nua, mo adamfo, mo yɔnko Asante barima. Ɛnɛ, mesan ne mo ahyia wɔ barima ɛbrɛ o barima ɛyɛ mɔbɔ nkɔmmɔtwetwe so. Barima bi si so wɔ abrabɔ mu, ɔbɛhan dan, ɔbɛpɛ ne ho kani, ɔbɛwo mma, na wahwɛ sɛ ɔbɛyɛ agyapadeɛ ama abusua no nyinaa ho atɔ wɔn. Na wonim sɛ ɛtɔ daa ɔbaa bɛsɔre prɛko pɛ Ɔse, Me wura, eh, wonim sɛ nnɛ nkyɛ na nnipa afiri wiase, enti yɛ na yɛ will, na ɛkyena bi wonni hɔ a me ne me mma anyɛ mmɔbɔ. Ɛdɛn nti na ɛyɛ perception bi da mmaa nyinaa ti kɔ sɛ dabi a bɛrima ɛbɛwu agya mma? Mmarima brɛ o, mmarima yɛ mmɔbɔ. Hwɛ ɛnɛ yɛasetena mu, ɔbaa ne barima te. Ɔbaa phone ɛbɛtumi afrɛ saa several times, I mean uncountable times. Ɔmpeke, barima bɛwu saa. Adɛn na fon yi afrɛ na eh, me dɔ anaa me yere ɔmfa kɔe? Ɔs o, oh, gyaa no, nnipa asomasi ma wɔn ne sɛ mɔmfrɛ me na ogu so a ɔfrɛ me no. Ɔpɛ sɛ wote aseɛ wɔ saa kwan no so. Bɛrima so deɛ bɛfrɛ one two three, wampeke a ɔbaa no bɛkɔhyɛ no, adɛn na fon no ɛrenge na amfa? Ɔno sɛ sɛ o, oh, ebia nipa no mɛsoma ma no wɔɔne sɛ mommfrɛ no ɔgu so frɛ me ɔbaa no ɔnte aseɛ ɔbɛgu so abusabisa ko na ɔyɛ hwan ɛdeɛ nti na ɔfrɛ woɔ adɛn nti na ɛmɛma we are always have question to answer but ɛma adeɛ deɛ ba a wɔn pɛ sɛ yɛmfa no kyerɛ asaa ɛmɛma yɛ mɔbɔ o ɛmɛma ɛbrɛ Hwɛ ɛda da asetena yi a yɛte mu yi. Sɛ barima ne ɔbaa nya asɛm a, memfa ne sɛ ɛyɛ awareɛ mu nsɛm anaa awaregyaeɛ. Awaregyaeɛ tumi firi bonkum ba, tumi firi eh, nifa ba. Sɛ ɛfiri ɔbaa ne ba deɛ a, yɛsɛ o oh, ɛyɛ normal. Barima ne nane ɛnyɛ dɛ, ɔni suban. Ɛfiri ɔbaa fa so ba deɛ a, ɛne ɛnyɛ news. Ne nyinaa korɔ no, barima no ɛni ne suban. Ah, Ɛdeɛn na mɛma ayɛ? Ɛmɛ mɛbrɛ ɛmɛma ɛyɛ mɔbɔ. Yɛntoa so sei. Hwɛ ɔbaa ne bɛrima asetena. Bɛrima na anim ɛma dodoɔ a n'ahoɔden anaa ne nsa bɛyɛ dɛ ɛbɛso soɔ. Sɛ bɛrima anyɛ laki na ɔkɔware ɛyere a ɛɛ ne maame ɛda n'ati kɔ sɛ ne ma nnɔɔso wɔwo ɔbaa baako anaa bɛrima mmienu nti saa mmaa no na wɔɛspɛte sɛ wɔn mɛwo no no fa mbɛwode ne family a Barima no ahoɔden ne ne bɔtɔm kyerɛ ne sɛ nkora baako anaa mmienu na ɔbɛtumi ahwɛ no anyɛ adwuma. Ɔbaa no ne ne maame bɛyɛ kuw, bɛyɛ meeting atia barima no. Ɔbɛte n'ani no na ebi a ɔne ɔba no kɔ adi kokoam nkɔmmɔ sɛ ebi a ɔmmɔ ne ho ban. Ɔbɛte n'ani no na awoɔ no yɛ akyerɛ baabi a n'ahoɔden yɛ dɛn ɛbɛtumi ahwɛ. Na musuo nka ho na akora fees mmra anaa akora anyare na yɛmfrɛ wo na ɛka sɛ wonni sika anaasɛ ebi nni hɔ no. wobɛte w'adapa atwa. Ɛmɛmɛ bro, ɛmɛma yɛ mɔbɔ. Na nka mehuru yɛ nka maame a wohyɛ wo ba sɛ ɔnwo na fa build wo family because sɛ wo anwo dodo no. Na nka wonim deɛ ɛbɔ w'abɔsoa no. Na nka w'abɔsoa mu odu. But waka ne sɛ yaa. Wo sika nkɔ. Wankeka nkɔ. Wapushi obi ba bɛrima ɛde ahyɛ nkoraa nnan, enum, nsia mu. Wo de build wo family. But woanwene kɔ ɛbɛfa so ɛbɛhwɛ nkoraa no. Asodie da bɛrima so. Ɛmɛmɛ brɛ, ɛmɛma yɛ mɔbɔ. Ɛnɛ mede wobɛsi ha. da foforɔ yɛbɛsan atoa so ɛyɛ wo dehyeɛ ɛyɛ wo nua Asante barima I have more for you keep watching.